va kona lowu nga tshembi twana va twana va ku hi le rangumoyo kokwana aye aye aye kokwana mi pfukile hi pfukile ngo vona ah no ya hi khensi hina hina hi kona eh na ku hisa na ku hisa dyambu swona dyambu swo mixer va kona khehla va kona khehla so a hi a hi va rindzeni lavan'wana va va duvula duvula hi xipamelo xa covid 19

va ni beli swa mapele swa mapele a yimeleni a yimeleni eh, mahingani na ye va n'wi ba ivi yi vhela yi suka ah, va n'wi gandlagandli va n'wi gandlagandli leswaku mixeri yi sukile yi sukile futhi mu n'wi tivile khehla wu kona hi vona va nga sungula kahle na prince va nga ni kwala a yi sungula kahle u ri i mayini i mahahlaya xiyere manelawo mm. ni ri ho hi maribye ta wu swela hi ri ho hi maribye
yi ta suka um yi ta suka mi ngi se ndzi pfuna ni tlanga risimu leri ne um risimu leri hi leri hi leri hi leri hi leri a nga se a nga se ri kandziyisa ebeni mayingani um a ri a ri kwala tindhawini kwala overseas ivi loko a ku amawelele vazala jowe ni ku e Swi vula yini leswi? Marets, hi le risimu ra kona Bixere, ve ni vayingana sweswi swa ni fanela. Sweswi swa ni fanela.
Aye, President Mayengani wa vulavula. Amahelela Yeah. mi ni rungulelaka vadzayarangi vakulukumba lavani va runguleni ri kula Eh, america a yeah, new york yeah. times square Hi swona. Ni va hleketa ku va yisa laha va. Ndzi tsutseka na video ya kona. Yes. Ivi loko loko ni ta vona video liya ni ku se ku endle ku humelela yini laha. Ya xo sungula mo yi rhanga yi apologize ka ka ka vayingiseri ku va munhu a ni leti ngopfu swinene ngopfu a swi tshamisekanga vanhu va tshike mintirho ya vona va lava ku yingisela hina ni leti too much. um vanhu ni na xoko mintirho yi yimini ngopfungopfu laha lipompo na gauteni vanhu va tshikele hinkwaswo va swi endlaka um a swi tshamiseka ku va ni ri leti hi ndlela leyi um ni rivaleleni xandla henhla ka xin'wana mara d j mete hakanyingi vanhu va rhanga va tshama hinkwavo vi president yi fika yi nghena va president va nga ni va vulavula
hi ta vesula kahle bulavurisani lowuwani eh, na eh, dr joe xiribane prince rangane na beni mayingane loko hi kume tinhlokomhaka ta mahungu laka hafu ku bela awara leyiwani eh, ya mbirhi ku ya fika le eka awara ya nharhu eka risimu leriya loko mi heta ku ri endla mayingane va hlamurile va hlamurile khehla hi xi- hi xipapilana va hlamurile hi xipapilana ya ya hi le risimu ra kona olright se ko se nga sungula mingiseri khensile nhloko ta mahungu na kosinatis Zitha va hlangane hinkwavo tidivene ku busy studio va le ku cineni i mhaka ya kahle leyiwani kambe ke mixeri eh, hi kumeni hi sungule kahle eh, na ku ri wena wa siku ra namuntlha Eh, hina hi kume papila Eh, hi kume papila ku nga ri rona papila leriya ra khehla loko va tsalela eh, beni mayingani kambe ke hi kume papila ra ku dr joe shirman va hlanganise emithini kumbe komiti va ku hi vavanuna a hi tshameni hansi hi vulavula swa ka va vulavula yini mina a ni swi tivi tintambu hinkwato va ni tiyisa eka doctor joe xirimani va hi byela hi papila leri va nga tshama hansi va vulavula hi rona va ti hlamusela na vafowethu hinkwavo eka muganga lowu fema khoma ndlela eka dzuba dokodela e ahee ahee kokwani mm, mm, mm. E, ni ta mi vitana kokwani namuntlha ah, e, e, thokoza
thokoza ya se mi va xewutile vayingiseri loko ya mi amukela emoyeni um sweswi a hi vulavuleni hi papila leri hi nga ri kuma ku n'wina mi ye mi ya hlanganisa emithini hi swoho um ya um ni nga ku mhaka leyi is long overdue hi ku ya hi mina um ya i ntiyiso um ni vuye ni tshama hansi um ni tshama ni hlanganisa ti-dots na ku langutisa xiyimo hi ndlela lexi nga hi soho um kusuka le le ndzhaku le um ku fika namuntlha se it took a, a lot of courage for me ku ri ni tlakuka E, ni yima hi milenge ni ku, No, wo, wo, wo ni kongoma, ni kongoma a xawela. Sweswo a swi sukela ka ku va na mina ni tshame na e, Mfowethu e, Rhangani hi langutisa mhaka leyi ku, Kambe swilo leswi swa music loko hi swi langutisile, nkama un'wana swa nandzika loko ku ri na ku twanana. Ma swi vona? So hi te loko hi yi langutisa mhaka leyi hi vona ku, No, siku rin'wana Xikwembu xi ta. xi ta hi katekisa hi siku leri hi nga ta tikuma um hi ri vona siku ro fana na ra namuntlha mm. i ntiyiso se papila leri mi vulavulaka hi rona ni ri vonile mm. leri va ri vitanaka ri i press release um papila leriya ri vulavula timhaka leti ti sukaka le ndzhaku leyi um mm. leti a hi ti vulavula um aka mithini um se ni vuye ni suka na mina ni fika ni vulavula na lowa mfowethu um a nga zangi a ku e-e a ni lavi ku vulavula na wena mfowethu ma swi vona hi ku i know ku um mfowethu um ku na munhu inside of him na loko ni ya ka yena ni ye ni swi tiva ku ku na munhu andzeni ka yena so ni kombela ku a hi hlangani n'wana mhani hi vonisana swin'wana na swin'wana ene ngopfungopfu mhaka a yi sukela ka ku ni twa swi nga ni nyike ku rhula hi ndlela leyi swilo swi nga hi xiswona hi nkarhi wo leha so i ntiyiso mhaka ya papila yi kona eh ni ri vonile yeah, eh leswi yeah. swi vulavulaka i ntiyiso swi nga kwalani eh ku ngo va na leswi ni nga ni nga ni nga mm. ni nga vulavulaka ka swona loko ku swa boha mm. kambe lexi hi nga ta xi vulavula la hi ta va hi vulavula mhaka leyi fambelanaka na leswi swi nga mm. e, eka eka eka eka papila leswi nga le ka papila i yini a mi vulavula yini ene mi twanane yini um na tshemba ku um Varhandzi va vunanga bya hina, mo ni ku va tsonga hi ku angarhela, va swi tiva ku hi suka kwihi na vunanga lebyi. E, mina na vafowethu, ku nga Benny Mayengani, President Benny Mayengani, Yeah. Benny Mayengani the President, Yeah. na Prince Rangani the Producer, laha hi sukaka kona va swi tiva, na leswi hi nga swi endla hi leswi a swi va tsakisa swinene. Ene na swi tiva ku hi ndlela leyo, Swi fike swi va twisa ku vava loko va kuma ku vanhu lavaya va va rhandzaka swinene a va ha ri swin'we. Xivangelo ku ve na swo tala leswi swi nga vulavuriwa si mara loko hi tshama hansi ni kuma ku no mhani loko no fika ni tshama na mfowethu hi va hi vulavula hi vonisana ku na ku hi ta kota ku tiva ku lexi xi nga karhata hi yini na yini hi fike hi tshama hi vulavula sweswo hi vonisana hi swona na swin'wana leswi hi nga ta swi bula hi loku ya mahlweni. Loku ya mahlweni. Yima ni sungula hi President Eben. President, loko mi ta kuma xirhambo xa ku ku fane ku ya ku ya tshamiwa hansi ku vulavuriwa, xo sungula lexi mi nga xi nga ta emiehleketweni ya n'wina a ku ri yini ene mi endle yini? Ya,
loko ni ta kuma call from Doctor Joe Shirimani xo sungula okay awa ni ve shocked nyana ku and then bu joe mara swi nga ni hlamarisi ngopfu mhani a kaya va ni fonela ngopfu mana bu joe ni nge zi ni chava ku swi vula moyeni va ni fonela too much swinene a ni pfuxela n'wananga u njhani and then loko va ni fonela bu joe eh va kombela leswi va nga ni byela swona ve te ku na leswi ni lavaka ku byela swona a ni la ku fa ni nga swi vulaki se ni vuye ni ku ka vona ni ku no mi nga swi vuli ku na nkulukumba un'wana ni nga tshama ni hlangana na yena hala bush early this year va ku lion u u hundzile la misaveni e moya wa yena u tlele ku rhula Yeah. i te loko a ni vona thula mahaxi a ni ri a pep store a ku ka mina a teka call Yeah. loko a ni vona a byela loyi a vulavula na ye fonini a ku ni ku byerile ku swaku mehe ni nge fi ni nga vonanga president mayingana Yeah. se hambi no pfuka ni file mundzuku Eish. ni ta etlela kahle ku ni ta va ni vonile president mayingana se ni khongela ku um swi nga fani na leswiya bujo va nga mi byela swona bujo a va yi hanyeli mi rhandza ngopfu i na xiboho lexi va nga xi teka va mi byele yini president i
kahlekahle loko hi vulavula hi vulavule sweswo fonini and then i think leswi va nga fika va mi byela swona a swi ta va kahle swi hlamuseta hi vona hi vona e allright mara riqingho ra vona ri mi khome kahle loko mi ta vula ya ri ni khome kahle okay um rangani ahe ahe ahe
xivutiso xa kona nge xi ngeteli ma swi tiva sweswiya um ku endleke yini loko va mi fonela um loko va ni fonela brajo te govela Yeah. eh laha hi na ndlela Mm. leyi hi fanelaka hi khomisana yona Mm. hi nga va hi yimiseni majoko na matomu Yeah. kambe tihomu Mm. a ti le ku kokeni A ti le ku kokeni. ku humelela yini mun'wanati then eh ni valawurini na na twin ra wena na Yeah. twins ra wena Mm. then loko ehenke mkhuluki ke mina a ni na problem mina ni ta fonela twin ra mina hi nexe okay Mm.
ivi twin ra mina ni ri- ni ri fonela ivi mu ku yini ni ku mfowethu Mm. wena u n'wana mani Yeah. hambi xo ba lexi dumaku Mm. wa swi tiva ku a hi dya yini a hi hlupheki ku fika kwihi since 2000 mm. until he build up a lipopo poison mm. hi 2011 mm. se hi ku navela ka mina kumbe ku kombela ka mina embilwini ya mina mm. na hi ku ya hi vaseketeri va mina na wena mm. na dr xiremani yeah. a ni ta navela ku hi yisa ntima ya hina emahlweni mm. ni nga ri na ku tipfinyinga n'wana mhani a ka na problem okay.
mina na wena wa yi tiva kholo foni ya mina Yeah. a hi hlangani face to face hi vonana okay se ni ku a a ku na problem i will do that ivi ni swi endla then ku za hi va hi hlangana hi va hi ri laha i ku va ni lava ku lexi hina hi nga xi sungula xi ya mahlweni Yeah. vaseketeri va hina va tsaka Mm. tinxaka letin'wana ti na peace ti na unity Hi swona. tanihi ti-artist Yeah. na hina ni lava ku mindzuku va fika va ku ya vanhu va kota ku hambana va tlhela va vuyelelana va tlhela va va strong ku tlula laya se swi vula ku hey, i ma hi xavisa Se- se- se- se mi teka tin'wana i ma hi xavisa bikiseri ya vuya um rhangani u u vulavula hi ku vanhu va hambana va tlhela va vuyelelana swi nga va swi vula ni swona eka lipopo poison yavuya vikiseri munghana lonene fm makomba ndlela leswi mugano ni fm vuyile hi vulavula na khehla jo uxirimane na prince rangane na president benny mayingane eh, prince rangane u yi byele ku ku na vanhu lava va hambanaka va tlhelaka va hlangana me loko ni hleketa kahle ni ta vuya eka eka khehla hi ku president u ri leswi swi nga vuriwa hi khehla yena a nge swi vuli va ta tivulela hi nomo wakwe kambe hi ku kuyisela endzhakunyana eh, miyingiseri and suka hi 2011 sa va vurilenyana rhangani laha ku eh, ku ve na limpopo poison eh, kumbe ni nga sungula hi mahlebezulu na vangoni va ndhawu lani a ku ri na eh, prince joe eh, na na mr maroya hikokwalani eh, kambe ke loko yi ya yi famba hi ku hi 2012 eh, sa ku ei a- sa kuma vo tibabeni kuma swin'wana swa kahle ngopfu ku ya fika le ka 2013 loko hi vona beautiful girl na beni mayingani hekeleheke yi va kona ivi zing zong na zeng na vo los mateka hi laha va nga famba kona kambe ke endzhaku ka swona heyi ku ye ku ye ku ya ku ya ku endleka ku a- ingaku se a ka ha na ku tirhisana um khehla um ni nga navela hi rhanga hi laha ka ku mayingana i ri ku leswi mi n'wi byela swona hi kombisa njhe mi yi hlamusela ku mi te yini yena a ku vona va ku yini ivi hi ta kota ku vuyanyana laha ka 2013 laha timhaka ti nga solo ku onhaka kona ya um mhaka nkulu leyi a ni lava ku byela mfowethu I ku ni nge vi na ku rhula loko xikwembu xo tshika xi ni tekile siku rin'wana ni kha ni tiva ku a ni na peace na yena hi ku ku tikuma hi hambanile hi nga tirhi swin'we a swi ni khomangi kahle malembe lama hinkwawo ende loko ni hlangana na lowa mfo a ni n'wi byela mahlweni ku ematihlweni ku n'wana mhani wa swi tiva ku ni ku rhandzisa ku yini mm. ni vulavula so hi tshami la u koho mm. eh, a nga ni phikisa mm. loko ku ve a ni vulavuli ntiyiso um se hikwalaho ka swilo leswi nga humelela leswi a swi humelela hi malembe na malembe um a swi nga koti ku va hi ri swin'we kambe amoyeni wa mina swi nga ni tshami kahle a ni nga ri na ku rhula um eh, eh, ku rhula a ni nga ri na ku rhula moyeni wa mina so ni vona ku um Va, va ri ku fa i ku etlela. Ni nge valavuli hi ku fa, mm. kambe no vula ku eh, loko ni fanisela ka yena i, i, i ni byelela ku i nga vuli sweswo eh, buti mm. hi ku siku rin'wana i ta vula swo karhi eh, i faniserile na, na hi ti-example mm. se ni ku ni lava ku hi endla peace yeah. ene peace leyi hi endlaku mm. yi va yi ri xikarhi ka hina hi endlela na vanhu lava hi rhandzaka ma swi vona mm, sure, so sure. leyo a ku ri mhaka nkulu na swi tiva ku loko ku ri na ku rhula exikarhi ka vanhu mm. leswin'wana mm. swi ta hi ku landzela leyo hi yona yi nga ta va yi ri leyi rhangelaka mm. swin'wana na swin'wana leswi nga ta landzela mm. ende ni ye tani ka yena Ni nga ri na ku chava, ni kha ni swi tiva ku mhaka leyi ni yaka ka yena hi yona i mhaka leyi yi nga straight. Loko ni tsundzuka kahle, Khehla a ku ri 2013, hi vo November mi ri ku endleni ka album ya n'wina a yi fanele yi huma, ku sele mavhiki mambirhi ku ve ni yi va yi huma e album. Hi laha hi nga sungule ku twa ku ku na hewu-hewu, ku ri album liya ya Hekeleheke. Ni nge lavi hi pfuxa swilondlo swa khale, kambe ke ni nga vutisa ku timhaka ti sukele kokwalaya
loko ni tsundzuka kahle mm. yes loko ni tsundzuka kahle mm.
Mm. hi ngo swi tshika swa ku ku endleke yini swo tala eh, swa vunanga na tinsimu na swin'wana na swin'wanyana um beni va hlamurile eh, khenhla ku eh, impela va mi fonelile va te mi nga kaneta ku hala ku impela leswi va nga swi vula va vule ku va nge chavi ku mi byela um ku um hayi kho a hi a hi tirheni ya mahlweni se hi nge hi vulavuli hi rifu rhangani va ku ni vanhu lava nga hambana va vuya va tlhela va hlangana ni kombela president mayingani mi ni byela ku hi ku tiyisa ka n'wina um dj mat xo sungula a ni lava ku mi tekela ntirho hi swona hi swona a swi ta va kahle mi hlayela vayingiseri papila rero ra press release because already already loko ku ri press release Yeah. ri le vanhwini and then maybe bujo va nga va na ku yangula ka swona mm. ku na vaseketeri va va na clarity yeah. eh, i press release swi vula ku ra ya ka public se that's why va mi rhumele rona mi va hlayela mm. is fine eh. ngo swi katsakanya mm. maybe ni nge lavi ku tlula ngopfu xikombelo xa n'wina kambe ke eh, ri se ri kona eka ti-social media a ni ta ku va yingiseri eh, leswi ni nga swi vula eka eka khehla ni te Ku na papila ri nga kona eka ti-social media se ni ri vonile na le ka ni vone na King Chauke a post-ile vanhu va comment-a va tele na le ka Munghana ri ta va ri kona. Kokwana va kona ka social media ka kokwana yes a hi a hi hlayeleni leswi mina ni nga swi vula president u ta ni te yini ka kokwana ni te kokwana papila ma ri tiva mi ri vone va ku eya ni vula kokwana wa DJ Mac a kaya Bush a va kona ka Facebook kumbe kumbe hi vulavula hi vayingiseri ku katsakanya lani a ni ngo hi la ku yi kuma ti-common ground mm, mm. because loko ya hlangana na bojo a ku ri ku rivalelana yeah, yeah. yes a ya vulavula hi ku rivalelana mm. then hi vuye hi twanana ku swin'wanyana mm. swi ta vulavuriwa after se a swi ta va kahle eh, muhaxi mm. mi nyiketa vanhu va mahungu lamanene yo ka nga hlawuli nghohe va hlayelele xipapilani ku fana na lexi a xi hlayisa xikona dj black vakokwana xipapilani Eh. a va nge xi twi xinghezi Mi ta- mi loko ta va- se ni fanele se ni translate then se hi ta dyana nkarhi Hayi, xi nge- Hi yo mhaka hi yo mhaka khehla ne ni te va hi byela hi xipapila oh okay Eh. o kumbe arezi mkhulu mi ngo swi katsakanya hi ririmi Eh. ra manani Hi ririmi ra leswi nga manana. tsariwa laya hi nga njhekanjhekisani Hi swona, yeah. Eh. hi swona epapila leri ri vulavula leswi eh, eh, sorry leswi eh, A hi swi vulavula ka meeting. Ku nga mhaka leyi khumbaka leswi swi nga endla ku hi kumeka hi nga ha tirhi swin'we ku suka hi nkarhi luwa wa album liya ya Heke le Heke. E ende ngopfungopfu mhaka leyi nga langutisiwa laha ka papila ri khumba ngopfu mhaka yo fana na. lexi nga hi hambanisa mm. ene loko hi tshama hi langutisile ma tiva xin'wana na xin'wana laha misaveni yeah. ku mi kota ku hanya kahle mi tirhisana kahle mm. swi kahle ku ku va na ntiyiso xikarhi mm. hi ku loko ku nga vi na ntiyiso sweswo it will catch up with you mm. emahlweni mm. ma swi vona so um eh, ri kongomise ngopfu ka mhaka ya leswi swi nga fika swi vanga ku hlangahlangana xikarhi ka hina. Eh, loko ni tsundzuka kahle na na hi ku vula ka papila leri eh, ku ve mhaka ya eh, gold disk. Okay. Gold disk leyi ku nga gold disk leyi a yi humeseleriwe erivaleni hi vito ra psychology, psychology yeah. aha mm. so ri languteka mhaka leyo hi yona leyi ngopfu yi highlightaka laha ka papila leriwani ende ku nga xivangelonkulu xa ku eh, hi xo xi nga endlaku ku va na problem hmm. ma swi vona hmm. se loko ni ni ta ni ta yi hlanganisa kahle mhaka leyi eh, ya gold disk eh, ku ve na na na na xihoxo xikulu xi nga humelela hambileswi xihoxo lexiya endzhaku hi nga vuya hi xi cleara eh, na management mm. eh, i xihoxo lexi xi nga fika xi fika xi endla ku swi vonaka ingaku eh, mhaka ya gold disk yi kongome ka ku va yi vavisa yi twisa munhu wo karhi ku vava and hi nkarhi wolowo ni vulavula hi mani ni vulavula hi lowa mfowethu beni mayengana mm. ma swi vona mm. se gold disk leyiwani um loko se hi ta vulavula ntiyiso ni yi veka kahle Mhaka ya gold disk a ni yi tiva ku ri ku na gold disk leyi fanelaka yi yi huma ene gold disk leyi a ku ri gold disk ya mina leyi a yi ri kaya se mara ku huma ka gold disk leya a yi huma yi ya teka swithombe psychology a ya teka swithombe hi yona mi ni landzelela kahle ma swi vona so a ku na problem a ni ri loko mo hambi mo ni lombi award ya wena ni ya ni ya teka swithombe yona e ni ta ku nyika yona ni ta ku lomba yona award u ya teka swithombe na ni ta yi vuyisa ni ri se swi kuma ku a ku vanga na communication between us amongst us yeah. mina prince rhangani beni mayingani and then na na vurhangeri lebyi a byi ri kona ka nkarhi walowo mm. ma swi vona se loko ya fika mi kuma ku um eh, disk liya loko se yi humeseriwa erivaleni i mhaka ya ku no i gold disk ya psychology ya album ya psychology ma swi vona mm. so hi ndlela yaleyo ma swi twisisa ku eh, loko hi langutisile hi nkarhi walowo na nkarhi loku fika sweswi mm. mm, ti-sales ta hina mm. leti ti nga vanhwini mm. leti vona va, va, va, va sendelanaku tona mm. ta hindza na platinum yeah. na triple platinum mm. mara in reality loko hi swi langutisa vanhu mm. Ku na mhaka leyi ya ku a va xavi swilo, a va xavi straight. Hi ndlela leyi hi kota ku achiever ti status to fana na teto. So swi vula ku Benny Mayengani hi nkarhi wolowo a nga xavisi gold, Joe Joe Shirimani hi nkarhi wolowo a nga xavisi gold, Prince Prince Rhangani hi nkarhi wolowo a nga xavisi gold. Ku va ku ri problem leyi a yi ri kona. Se loko ni yi landzelerisa. Ku ri, No man. Ni lo ku ni cheka ni ku, No. Kasi ku humelela yini because it was not communicated with me. Ene mhaka leyi mi kuma ku at the same time yi humelela kwihi? Yi le ka page ra mina ra Facebook. Okay. Ma swi vona? Mi ni khomela. Ene page leyi ra Facebook. hi nkarhi wolowo a ri control hi management yeah. so there was an agreement to say okay fine eh, update ani swo karhi na swo karhi mm. ma swi vona se hikwalaho ka ku va ku nga vangi na communication mm. se loko loko ni cheka ni vutisa va ku no it, it was a marketing strategy so marketing strategy ya njhani ya ku ri okay fine we encouraging the fan to say music lowu va wu support-aku va xava wa xavisa mm. okay fine va kona lava swi endlaka sweswo mm. ma swi vona mm. mara when they do that they communicate with everyone ma swi vona se hi ndlela leyo swi swi nte loko mina ni yi cheka ndzhaku ni kuma ku ri no beni was right because yi fike yi n'wi affecta and then by that time beni mayingani was our biggest artist aka stable ni nga lehisi ngopfu ma swi vona se yi kuma ku mhaka leyo before loko se yi fanele ku yi lunghisa it was too late yeah. a ku ve se mi kuma ku se a ka ha communicatekangi kahle ku ve na ti-problem to fana na teto ma swi vona mm. so swi hlanganisa yini mi kuma ku ri na mina by then mm. i think my leadership was weak mm. because i should have known better mm.

okay. so and for that i would like to apologize for that because eh, swilo leswi nga humelela swi endle yini swi endle ku hi divhayi ta vatsonga va ka hina mm. ku va na mhaka ya xirilo xa ku music wa ka hina se ku endle njhani because loko ni langutisa limpopo poison was big and a hi endla swilo leswi vanhu va swi tsakela mm. ni nge lehisi ngopfu so papila leriya ri kongome laya swinene so loko hi ta tshama ka mithini i apologized oh. eh, to, to beni mayingana about that mm. and then na le na na na na, na, na vurhangeri bya hina mm. hi vuye hi cleara and then hi vonisana ni ku no a hi fanele hi communicatile ku sungula okay. maybe we should have taken a different direction okay. ma swi vona mm. so papila leri ri kongome ngopfu kwalano na swin'wana leswi hina hi nga vulavula swona hi nge hi nge yi ka ti-details ka swona eh,
ya eh, Hi vuye hi valavula swin'we hi nga va vula hi swona va nga swi tliyara vo Joe swa le ka album ya Bengo Bengo loko va ha rhaba ti-voice ta hina ti rhabe hi vu- vu Joe of course e mina na Prince na vu Joe hi tirhe album ya Heke le Heke as a team but unfortunately December liya ni vuye ni hanya ka pain yin'wanyani ya ku A swi vava ngopfu a ni ri na Prince by then so vanhu a va hi treat-a as if we are not part of the album as if ha phuphuruka loko ku ri mina yena nhlayo wa munhu wa makatla um ni na surprise nyana for n'wina i still have this va ku lava va yini okay yeah Yeah. mi nga tshineta khamera mi nga chava Mm. lava mi vonaka live va ta mi vona ya u kombisa e phephahungu la Yes. beni ingaku ni nga ri tsundzuka leri a ri nga vulavula hi i ra 2013 Ya, phepha ya. leri Mm, ra benny and prince out mm. na ri tsundzuka so i still have this paper Mm, mm. mara nyamuntlha ni ta ri handula ya
in front of everyone ma ri vona ya hi leri ra ri handula na closure mm. aka this matter ma swi vona mm. ku ri mi tsakele mi twisisa pain leyi a ni ri ka yona ya ku andlwini ya mina a ni hava na newspaper na yin'we ya fill up but i had this ah. fill up leyi nga ndlela matimu ni hava na phepha na rin'we mm. but ni ve na newspaper leyi since 2013 because a ni nga ri na peace Loko vanhu va tlanga heke le heke, a va hi languta as vanhu vo phoporoka. Mina ni vuriwe swilo swo tala, ni vuriwa munhu wa makatla, ni na jelezi, ni yini. But vanhu a va nyikiwe information ya wrong. So eka heke le heke, hi n'we a mi fanele mi ku chavalala, wansati.

mi nga yi divide mm. mlfm mi tlange role yikulu mm. yo yi divide mm. munghana lonene fm mm. vurhangeri lebyi byi nga va kona mm. from 2011 mm. na lebyi nga cinca mi tlange role yikulu yo yi divide mm. a mi teka sayiti ra bujo mm. mi yi divide nyamuntlha yin'wina mi vulavulaka hi lipompo poison mm. Limpopo Poison as Duo den Begraft laha hi vulavula hi Benny na Prince na Joe. Yeah, yeah. Ni bu Joe ni byele vanhu vo tala ni ku laha ni nga hlangana na n'wina a va nga ri kona laha ni nga hambana na n'wina va nga ri kona na laha hi nga hlangana kona mkhulu a va nga ri kona. Se n'wina hinkwenu a mi hamba mi ku, Ni na makatla, na phuphuruka. Nyamuntlha xitimela i xa mi xi khandziyini a mi nga tivi ku xi ya kwini, xi yime laha Kgoxi Mampuru Prison. Chikani mi nghena, vana va mhani, mi lava cell ya n'wina. President, Yes.
leswi nga vuriwa hi Priest Rhangani swi Yes. vula ku Joe Shirimani, Priest Rhangani na Benny Mayengani se va vuyelanile. Hi rivalelanile. A hi si vulavula hi ku tirha. Mina hi ku navela ka mina Limpopo Poison yi nge he vi kona. Ya, ya.
a hi vulavuleni hi ti-individual yes and then sweswo swi ta addressiwa hi management okay swa ku tirha and the staff swi ta arran- swi ta arrangiwa hi ne- management mina ni telangi swona no vula ku Mm. even- mara loko management yo hi kume eriqingho ku ku na risimu leri khehla va lavaka mi hi ri endla mi nga pfumela sweswo swi nga hlamuriwa hi management okay mara mina bujo ni va rivalerini Mm. prince ni va rivalerini Na n'wina mi ni ndzondha na kwala ka xitichi xexi, ni mi rivalerini, na n'wa mi lwa na mina, mi ri against mina, ni mi rivalerini. Loko mi fika mi nghena tindlu ta n'wina, mi nghena, mi khongela, mi ti rivalela, hi ku mina ni mi rivalerini, mi nga karhati Xikwembu. Please, hi hi minete, hi ti, hi ti makume nharhu wa ti-second. Loko ni la ku vutisa swona, ni la ku vula swona leswiya mi nga swi vula. Loko khehla mo kuma papila ri ya ka management ya n'wina, va ku va lava mi ta tirha swin'we, mi mi nge vi na problem? Ni nge vi na problem. Why? Ha ha ri hava ti grudges leti a hi na tona. Ha khomana hi mavoko, ha khavulana, ha tsakelana. Alright.
Zero one five. Yeta, yeta. Vanhu.
Mabuka vafowethu ya
music Mm. a yi chayeli swona leswi n'wa hemela ku khosa ku ti-pain mi twa ngo mi twisa ku vava Yeah. yi chayela mali hi swona mbuka vafowethu ya ku mina a tirheni ni naveli ku vafowethu va hlupheka a yi tirheni a ni swi naveli total a yi tirheni ni vona vayingiseri Mabuka. la president i think va la davula va nan'wini 0152971855 wambirhi ntsena hi huma so ke vona vayingiseri ka dzuma ra mina hello

Ri suka kwini risimu leri? Ku va swi endlekani va vuyelelanile vakulukumba lava, DJ Meti, Mwengo ni Khensa ka Xikwembu ku na Khensa ku va xikombelo xa mina kumbe xirilo xa mina xi hlamulekile, DJ Meti, Inkomu la ka King. Hi khensile swinene hi sweswo muyingiseri loko hi fike makumu eka nongonoko Khensa hi vhela hi famba. Mina ni nga ku ni tsake ngopfu ene himpela u valavula ntiyiso Bennie loko a ku Leswi hi le ka process ya piece Yeah. swa ntirhu swi ta hlamuriwa hi piece liya. Okay. So hi tsakile hi kahle that's why hi kota ku cina swin'we na le tixowini va nga hlamali loko va va va vona hi bukiwe swin'we Yeah. e moya u clear Kumbe loko- hinkwaswo hi loko ku nghena call ya rivalelanile. Bujo, aka foni ya mina va ku- kahle swinene swin'we ya hi endle swo tala swa kahle se swi nge eraseki leswiya because loko ni hita fame a ni ri na bojo na prince a swi nge cinci ni khensa swinene president mayingani prince rangani um khehla ku ve ni mi ta mi ta hi byela leswi a mi a mi hi tivise ku mi ta hi byela swona na khensa na ku tshemba ku ku nga ri khale se ku mi ta nghena ka ntirho sweswinyana se hayi mi phahla ni mariyeta ku se le ku se ku tirhiwa hi khensa swinene inkomu